Минзәлә районына килүебезнең бүген берничә сәбәбе бар. Ул район сессиясендә катнашу. Быел йомгаклау сессияләре аерым әһәмияткә ия, чөнки Президентыбыз, республика җитәкчелеге аларны формаль дәрәҗәдә генә үткәрми. Беренчедән, район җитәкчелегенә биредәге хәлләргә нәтиҗә ясала һәм яңа бурычлар да куела. Сер түгел, һәрбер районда килеп туган проблемалар җитәрлек. Шуңа күрә бик җитди карыйбыз бу сессиянең узуына, анда нинди фикерләр яңгыравына. Икенчедән, районнан сайланган депутат буларак та, республикабызда милләтара мөнәсәбәтләр юнәлешендә эшләүче кешеләр буларак та, Минзәләне күп милләтле район буларак беләбез һәм үзебезнең эшчәнлегебезне бу районга да җәелдерергә дигән фикеребез бар. Бүген. Менә картлар йортында Халыклар дуслыгы йорты коллективының концерты узачак. Без бирегә төрле милләт вәкилләрен, артистларын алып килдек. Киләчәктә менә шушындый күп милләтле концертларны Минзәлә җирлегендә күрсәтү, ул инде традициягә керәчәк. Бу бер сәбәп. Ә иң төп сәбәбе, Минзәләнең күпмилләтле халкын Татарстан Халыклар Ассамблеясына якынайту. Шул максаттан бүген сессиядән соң Минзәләдә эшләп килүче милли оешма җитәкчеләре белән очрашып, Татарстан Халыклар Ассамблеясының Минзәлә җирлегендәге бүлекчәсен төзү, Безгә бик кызыклы биредә эшләүче милли оешмаларның нинди фикерләре булуы, аларны ничек Татарстан Халыклар Ассамблеясына якынайту. Безнең еллык эш планыбыз бар, киләчәктә инде Минзәлә районы да ул безнең эшчәнлек эченә кереп китәргә тиеш дип уйлыйбыз. Татарстан Республикасында 173 халык яши. Татарстан Халыклар Ассамблеясының ун районда җирле бүлекчәләре эшләп килә, җиде районда Татар халыклар дуслыгы йортлары эшләп килә. Быел, унҗиденче елда, алты-җиде районда яңадан Халыклар Ассамблеясының җирле бүлекчәләре төзеләчәк. Шуларның берсе дип без Минзәләне күз алдында тотабыз һәм бүген район җитәкчелеге белән Халыклар дуслыгы йорты эшчәнлеген җәелдереп җибәрү турында да сүз булачак, Кайсы мәдәният йорты бинасындамы, кайсы махсус йорттамы эшләп китәчәк, әле бүгенгә бу мәсьәлә ачык, әмма бу эшчәнлек башланачак быел. Безнең бурычыбыз, методик ярдәмне тәэмин итү. Сез инде башкалар баскан тырмаларга басып, ялгыш юнәлешләрдә эшләргә тиеш түгел дип беләбез. Бөтен республикада эшләгән Дуслык йортларының иң отышлы алымнарын

Двести пятьдесят тысяч, это десять Мензелинских районы. Ун Минзәлә районы безгә ел саен эшкә килә. Эшлиләр, кайтып китәләр, бер өлеше монда кала инде, гаилә коралар, балалары белән яшәп китәләр. Безнең эшебез бик зур, бик кирәкле җәмгыять өчен, чөнки ул 250 мең кеше килсә, Аларның кем икәнен дә белмәсәләр, нәрсә кирәген дә белмәсәләр, аларның нишләп йөргәнен дә белмәсәк, үзебезнең дә хәлебез билгесез булырга мөмкин. Шуңа күрә без шул эш белән шөгыльләнәбез. Мы привезли концертную программу. Все, кто сегодня выступает, это сотрудники Дома дружбы народов Татарстана. Бер данның оҗмахында яшәгез, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Домов дружбы в республике семь стало, станет еще больше. Почему?

Хочу пожелать бөтенегезгә телисем килә, исәнлек-саулык, сәламәтлек, күңел көрлеге, күңелегезне төшермәгез, күңелне төшерергә ярамый беркайчан да, шуңа күрә һәрберебез күңел тынычлыгы белән, һәркем үз динендә Амин. матур гына яшәргә язсын, һәммәгезгә тынычлык, исәнлек, саулык телим, ярыймы? Саулык, сәламәтлек белдереп, куәтле, шәфкатьле, шифалы, киң ризык белән, киң йөрәкле,

Мы всегда вас ждем в гости. Спасибо большое. Бүгенге матур кичәбезне, сезнең белән очрашуны Халыклар дуслыгы йорты оештырды. Халыклар дуслыгы йорты 1999 нчы елда оешты. Безнең Татарстаныбызда 173 милләт халкы яши. 36 милләт Казаныбызның Халыклар дуслыгы йортына теркәлгән. Татарстан Халыкларының Ассамблея Советы Рәисе итеп Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин билгеләнде. Бүгенге көндә Халыклар дуслыгы йорты директоры, Татарстан Республикасының халык депутаты Шәрипов Ирек Илдусович